Fel arfer, os welwch chi giang mawr o stiwdant efo'i gilydd, mi fyddan nhw'n lysio, labs uchan, ac yn dodjo darlithoedd flat out. Ond mae'r lle wedi cael gafael ar 16 stiwdant o bedwar prifysgol i gyflawni chwech her corfforol a meddyliol. A dim ond un tîm fydd yn fuddugol. Croeso i'r Rhyngau Impics! Y sialens gyntaf mae ein timau yn ei gwynebu ydi'r Air Trail, neu y Trael Awyr, yn Kew, sef Canolfan Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd. Pont byrma, monkey swings, barrel crawls, zip wires a nets. I gyd ddegau o droedfeddi yn yr awyr. Dydy hwn ddim yn cyfri tuag at y canlyniadau terfynol, ond mae o yn gyfle da i'r timau ddod i nabod ei gilydd ac i ni ddod i nabod ein timau. Felly, pwy sydd gyntaf? Bangor!
O, 'ma ni.
Jesus Christ!
Dyma dîm Prifysgol Bangor, Sioned a Ceri!

Dod ar y top yn diwedd. Ready.
3, 2, 1. Aberystwyth!
Wel, mae tîm Aberystwyth yn eitha am amrywiog yn gymharu y tîmau eraill. Dyn ni gyd yn wahanol, dyn ni wedi gwneud pethau gwahanol a gobeithio bod gen, well, gen

Cydydd. Cydydd! Dwi'n meddwl fi 'di'r un sy'n dod â syniadau ar Tic Tacs. Dim bod nhw'n syniadau da, ond maen nhw yn syniadau. Dwi'n meddwl dwi wedi bod yn rili cocky, fatha ie ie na i fynd yn gynta, na i fynd yn gynta, a rwan dwi fatha na. Dwi bach yn hyderus yn y llefydd wrong ella. Ella fi 'di'r person call yn y tîm, cos dwi... ma'r tîm bach o idiot.
Wel, so rhyn o'n i'n really sporty o gwbl. Otha, da ni gyd just yn ddiog. Come on, Erin! O'n i fod mynd i Zumba os ystwytha. Um, a dyma ni gyd yn canslo jyst mynd i Pizza Express yn lle, so mae'r ochr diog o'r ochr sporty yn cael um, rhyw inner battle. Ah, beth dyn nhw wedi neud os nhw'n stuck? Neud o'n slo! Mae gennau ffobia o uchder. A dwi'm yn licio cael 'y ngwallt yn wlyb 'c'os ma'n cymryd rhy hir i sychu fo. Fi di was y tîm. Ie dyna dwi'n dod o'r tîm fatha scaredy cat. Major wedge girl. Aaahh! Nai ffwcin frifo! Aaahh!
Wrecsam! Go on, go, go! Na, da ni'n tîm bach da, t'mod, ni'n gweithio efo'n gilydd, gweithio fel tîm, siarad efo'n gilydd, t'mod, communication, cyfath- cyfathrebu. Mae Aled di'r person mwya cocky yn y grŵp. Ar angle bois, ar angle, dal ar yr angle, ia? Wel, i- ia, swn, swn i'n deud swn i'n bach yn cocky, ond dim rhy Borderline arrogance. Ella mam siarad gormod weithia.
Aaahh ffycin hel! Stwp tal.
Ia, Speedy di nickname fi. So dyna gael fy galw gen rhan fwya bobl Saesneg, cos dwi methu deud enw fi anyways. Ei dyna criw yr wythgrig yn galw fi, wel weithiau'n galw fi Wiwar Goch. Quick Alun Sid! Go!

Ffycin hell! Dwi falch, dwi falch bo' ni 'eb neud dim yn coci. O dwi mynd i ennill! O'n i ffycin sownd. Ti... O! O! Be' mae'n? O! Na.
Nes ymlaen, saethu peli paent. Ia, bydd Aber, Bangor, Wrecsam a Caerdydd, os 'dyn nhw'n gallu dod lawr ar High Ropes, yn peintbolio!